e eh, n'wana bava vana va bava um a ri timhakeni tetiya ta vufundhisi ni tirha hi loko ku ri karhi na loko ku nga ri hi nkarhi lava swi tivaka va swi tiva va swi twisisanaka kahle um a hi vulavuleni hi mhaka yin'wana ku na vanhu vo tala mavo Ni tala ku yi dyondzisa mhaka leyi na loko ni kha ni dyondzisa lomu tikerekeni na loko ni kha hi vhakela vanhu hinkwakonkwako lomuwani na yi vulavula mhaka leyi swinene ngopfu ni ku vanhu vo tala a va a va na patience kumbe ku lehisa mbilu va hava vanhu vo tala va impatient ngopfu u la ku khongela namuntlha swi endleka namuntlha sweswi kumbe loko u khongela namuntlha u la ku swi vona mundzuku swi pfuka swi endlekini. of which is very impossible handle ko loko xikwembu xo swi rhandza ku swi visa xisweswo hi ku ya hi ku rhandza ka xona because hi xona xi controlaka swilo hinkwaswo mara a ni lavi ku yi va vanhu lavayani va ku pfumela ku swilo swi ta endleka hi ku copeta ka tihlo so swa kala ni loko loko kha mi vulavula so byi ringesa ku lava ku swi hleketa i swilo swin'wana leswi u nga swi khongelela swi nga se humelelaka na namuntlha na sweswi u kuma ku se u na malembe kha u swi vulavula xikhongelo xin'wana na xin'wana wa swi vulavula van'wani va le ku laveni ka mitirho u na nkarhi wo leha a nga wu kumi ntirho van'wani va lava vana u na nkarhi wo leha a nga va n'wi kumi n'wana. un'wana u le ku laveni ka yindlu na nkarhi wo leha a nga yi kumi na mali a yi pfumeli un'wana u le ku laveni ka malinyana ta xava xikorokoro a yi pfumeli no pfumela van'wani va khongelela vanhu ku va amukeriwa lomu tikholeji tiyunivhesiti a swi pfumeli mara u kha u khongela u titsona na swakudya kumbe ku fasta ni vula yini mhaka leyi um ku na n'wansati luyani a nga hlupheka 12 years a ri na probleme ya swithanda xichangani xexo swi vula ku ti-break a ti nga ri kona a ku ri waya waya n'hweti yin'wana na yin'wana ka yena a teki mali a yi hangalasa hinkwako hinkwako lomu tin'angeni ni le ka hinkwavo lava va n'wi promisa ku hina hi tiva munhu la nga ku pfunaka tisa mali or wo hi ku heleketa mara ku hluphekeni ka yena swi vi na siku rin'we swi va na vhiki swi va na n'hweti swi va na lembe ma ze ma ku twelve siku rin'wana a za a hleketa ku swi antswa ku ni ya ni ya khumba nguvu ya Yeso kumbe ni ya ni ya tivana na Yeso lowu va vulavulaka hi yena vanhu loko va vulavula ku na kulukumba un'wana loyi a nga na matimba a endlaka masingita misa loyi pfuxi na vanhu ku feni vanhu va nga vona va pfula matihlo munhu a nga vulavuli a ololoxa ririmi. munhu a nga twi a n'wi pfula tindleve munhu a khanya ni swirho a n'wi olola a swi twa ku ni la ku ya ni ya n'wi vona munhu loyiwani mhaka leyi ka Matewu ka nine ka twenty yi kona ka Marka ka five from twenty five yi kona ne le ka Luka eight from fourty three yi kona i timhaka ti ri tin'we u ta twisisa ku u hlupheke nkarhi wo leha but she didn't give up na switsanana. hambi wa suka u ya ka John ka five u ta fika u kuma mhaka ya kulukumba luyani a nga tshama Bethesda le a xihlobyeni thirty eight years ya ku hanya ka yena a ri na problem ya ku a nga swi koti ku ti tirhela nchumu hambi ku ri ku tekiwa cukumeteliwa kwalaya xihlobyeni a ku ri hava munhu mara na yena swi vile na siku rin'we swi va na vhiki swi va na n'hweti swi va na lembe swi va na malembe ma ze ma ku thirty eight until a za ya kuma ku pfuneka loko yesu a ta ta humelela a ta ta n'wi twela vusiwana se ni vula yini loko ni vula so

a hi nkarhi wa munhu i nkarhi wa Xikwembu hambi ku ri ku navela ka wena u ka u navela ku swi hatla swi endleka a swi nge endleki loko Xikwembu xi nga swi rhandzangi ku swi endleka but hi nga vi vakhongeri lavayani vo hatlisa ku hela mbilu Xikwembu a xi swi lavi sweswo na switsanana loko ku ri ku tikerekeni ta van'wini sweswo a va swi vuli swi la ku a va dyondzisi ntiyiso wo helela loko u nga ri munhu wo lehisa mbilu u nge lungheliwi hi nchumu ni ri mhakhi loyi tshame twelve years lowun'wana a tshama thirty eight years. va tele lava hi nga vulavulaka tindhuma ta vona abrahama na sara va tshame nkarhi wo leha va khala va va lava nyiko ya n'wana va nga yi kumi swa endla vo ten years until xikwembu xi ze xi hlawula ku lava ku tisa nhlamulo emahlweni ku va kota ku va hanyanyeleka ka leswi va lavaka swona va ti ni vula yini ni vula ku xikwembu xa ma lava masocha vanhu vo tiya vanhu lava va nga ri rhumeliku hambi swa famba hamba swi fambi u va mahlweni ka Xikwembu u tshembela ka xona u langutisa ka xona naswona mhaka yin'wana ni nga hetisela ku yona kumbe ku yi tsundzuxa ka mhaka leyi i ku xin'wana na xin'wana lexi u pfumelaka ku Xikwembu xi tshame xi ku endlela swona ripfumelo ra wena a ri vi rona leri ri ku tiyisaka ka swona ku u pfumela ku hosi na namuntlha na sweswiwani ya hanya hikwalaho ka sweswi ya u swi tivaka ku yi tshame ku endlela swona khale ene naswona swin'wana sweswi u nga tshama u endleriwa swona khale hi xoho Xikwembu loko u swi tsundzuka na ka kahle i wu langutisa nkarhi lowu nga swi khongela hi wona na nkarhi lowu swi nga wu teka ku swi hatla swi ya swi ya hlamuriwa swilo sweswo a hi nkarhi wolowo u nga khongela hi wona swi hatlisanga swi endleka na loko swi endleka ku nga endleka nchumu wun'we ntsena mara a hinkwaswo leswi nge e so a hi tiyiseleni vana va mhani hi karhi hi khongela um a swi olovi naswona ku khongela a swi olovi na ndlela leyi a yi olovi a swi vuli ku loko hi ri vanhu vo khongela hi nge hlangani na ku tikeriwa a swi vuli ku loko hi ri vanhu vo khongela swilo swa hina swi ta khuluka kunene a swi vuli swona na swilo swa vana va hina swi nga endlaka swi tika nkarhi wun'wani leswi ho tikerisaku xiswona vana va wena va ya va tikeriwa more times two ku tlula wena kuma ku na vona va kulele kerekeni va tlhe va khuvuriwa va khongela Xikwembu ene mi kuma ku va tlhe va khongela hi ntiyiso ku fana na wena. mara hambiswiritano a hi swilo hinkwaswo leswi swi nga ta endleka hi nkarhi lowu wena u lavaka ku swi endleka ha wona ni lava ku vanhu sweswi va tshama va kha va swi tiva nkarhi wun'wani u ta khongela ze u ya u ya fa swin'wana swa swilo leswi u swi khongelelaku u nga swi kumangi hi ku na leswi u hlamuriwaka swona u va u kha u nga swi tivi ku hi swihi swi nga ta hlamuriwa loko u kha u khongela ku sala ku ya hlamuriwa swin'wana swa swona because hi rirhandzu ra xikwembu ri va ku ri ri kona ehenhleni ka swona swilo sweswo leswi u swi khongelelaku but not everything swi nga ta hlamuriwa for example ku na vanhu lava mi kumaka ku wa vabya loko a ri ku vabyeni Xikwembu xa swi tiva ku u vabyele ku ya ku feni mara hina ha sala hi ya hi ya khongela hi kombelela tintswalo ta hosi ku a ti n'wi hanyanyeli mara emahetelelweni Xikwembu xi nga hlamuli mukhongelo yo yeleyo because xa swi tiva ku swa yena swi herile se ni nge na le ku kombeleni ka swilo. ku na nkarhi swilo swi nga ta hlamuriwa but ku na nkarhi swin'wana swa swilo leswi swi khongelaka swi nga ta ka swi nga hlamuriwi but sweswo a swi cinci the fact ya ku xikwembu xa hanya ene xikwembu a xi nga lavi ngopfu timhaka ta ku hi namarhela ngopfu ka timhaka ta swa misava a xi lava ngopfu timhaka ta ku hi va na mhaka ngopfu na mfumo wa xona na ku mavito ya hina hi vilelela timhaka ta ku ya va bukwini ya vutomi that's the main purpose ya timhaka ta vukhongeri not ku hi kota ku humelela loko hi ri misaveni vukhongeri a byi tirhiseriwangi sweswo but sweswo ko va part ya timhaka ti ta yesu a nga ti vula ku ri hava nga ni mi lava ku pfumaka xikwembu kutani leswin'wana ku ta va bazela that was the purpose and na namuntlha na sweswi swa ha ri xisweswo so loko vhangeli yi ri kona yo tani kerekeni swi vula ku le kerekeni ya right and then loko wo va kerekeni liya ni pressure ku timhaka ta success ntsena yi nga vulavuli hi responsibility ya ku va patient emahlweni ka xikwembu na ku ka u nga heli mbilu na ku xikwembu xi lava vanhu vo tiya swi ri kelekele ya ha xotisa vhangeli se va nga mi tumbeteli information yo fanele hi vana va mhani um ku hi kota ku hi hanya hi ri na miehleketo leyi yi nga pfuleka na ku yi nga pfaliwi matihlo lowo biha na la sathana ku nkarhi wun'wani loko swilo swi teka nkarhi ku na vanhu lava va hleketaka ingaku eh, swi ri xikwembu xi va cukumetini or vona vo yo dyoha ngopfu um swi nga va swi ri sweswo swi nga va swi nga ri sweswo tirizini hinkwato ti tiviwa hi xoho xikwembu but xikulukumba ka hina hi ku hi lwa hi matimba ku tsakisana xoho xikwembu tanihiloko na hina hi ri na ku langutisela kun'wana loku hi ku vekeke emahlweni ka xona hi tlhelo ra leswi hi rhandzaka ku xi hi hlamulaka swona khensa nkarhi wa n'wina vana va mhani a hi endleni mhaka leyiwani yi hanya eka hina leswaku xikwembu xi nga hambani na hina hi va na vuxaka lebyo tiya naswona hi va mavuthu kumbe masocha lamo tiya xi nga ma tshembaka swa tika a swi tiki hi ri mahlweni ka xona a hi khongeleni hi khensa hi khensile vito ra yesu kreste la nga fa a tlhela a pfuka hi siku ra vunharhu yena la nga endla leswaku hakunene hi amukeleka emahlweni ka bava wakwe ni vula wena yehovha wa mabandla wena masungulo ni mahetelelo alfa na omega wena la ri kona khale la nga kona namuntlha sweswi la nga ta va kona hi laha ku nga heriki ni vula sweswo na mina ni ku Yesu u muprista muhlanganyeti wa vanhu na wena bava wakwe kumbe na wena Yehovha kutani ke ngati ya yena a yi hlatsi hi va vanhu lava va tiyeke lava va tivaka timhaka ta vona lava hi nga na vutihlamuleri leswaku hi nga mi khomisi tingana naswona ku nga tshuki ku va na xiyimo na xin'we lexi xi nga hi hambanyisaka na rirhandzu ra n'wina hambi i ndlala hambi vusweti hambi i maxangu hi kombela ku tiyisela ni ku tiya hi tshame emahlweni ka n'wina hikuva ni ri na swi tiva swinene leswaku mavalava vanhu lava va tiyeke lava timitsu ta vona ti nga tiya ti nga dzika swinene emisaveni kambe hi tweleni vusiwana hi mianakanyo na hina mianakanyo hi masiku hinkwawo evitweni ra matimba ra Yeso Kreste amen.